Буа мәдрәсәсе Татарстан Республикасының иң борынгы дини уку йортларының берсе. Ул Буа шәһәрендә 1805 елны ачылган. Революциягә кадәр Нурия исеме белән билгеле. Мәдрәсә совет чорына кадәр эшчәнлеге дәвамында Иделнең тау ягында иң яхшы уку йортларының берсе һәм ислам динен тарату үзәге булып тора. Анда Буа өязенең булачак дин әһелләре генә түгел, илнең ерак өлкәләреннән дә шәкертләр килеп, төпле дини белем ала. Ул Буа тарихында үзенең тирән эзен калдыра. Биредә татар халкының күп кенә танылган мәгариф һәм фән эшлекләре, дин әһелләре укып чыккан һәм Ул мәдрәсә 1919 нчы елга кадәр хезмәт иткән. Мәдрәсәнең беренче җитәкчеләреннән булып XIX нчы гасыр башында Габделвахит хәзрәт бине Габдерахман әл-Буави, аңардан соң Габдерахман хәзрәт бине Колый әл-Буави торалар. 1852 нче елдан башлап Уку йортын ахун, дә мулла, Габденнасыйр хәзрәт Әминов җитәкли. Аның тырышлыгы белән Буа мәдрәсәсе даны тирә-якларга тарала башлый. Ул тау ягындагы иң зур уку йортларының берсенә әверелә. Нурия мәдрәсәсенең чәчәк ату еллары унтугызынчы гасыр ахырына, егерменче гасыр башына туры килә. Ул вакытта аның җитәкчесе, мөдәррисе булып ахун, дә мулла Нургали хәзрәт Хәсәнов була. Үз эшчәнлеге елларында Нургали хәзрәт аң-белем, әдәп-әхлак таратуга, мәдрәсәнең эшчәнлеген югары дәрәҗәгә ирештерү өчен күп хезмәт куя.
1912 елны Буа мәдрәсәсендә унике укытучы 300 дән артык шәкерткә дини гыйлем бирә. Буа мәдрәсәсе революциягә кадәр кадими мәдрәсәләрдән санала. Биредә күп кенә дини фәннәр укытыла. Дөньяви фәннәрдән гарәп теле, математика, география, тарих кебек фәннәр өйрәтелә. Буа мәдрәсәсендә ул вакытта Буа өязенең булачак дин әһелләрен генә түгел, илнең ерак өлкәләреннән, Мәсәлән, хәтта Әстерхан губернасыннан шәкертләр килеп тирән дини белем ала. Укучыларның болай агылышып киңәйтелгән укыту программалары һәм мәдрәсәнең элеккегедән килгән даны белән аңлатыла. Мәдрәсә өяздәге керәшен татарларын исламга кайтаруда һәм җирле чуаш халкын исламлаштыруда мөһим роль уйный. Мәдрәсәне тәмамлаучыларга махсус таныклык тапшырылган. Шул таныклык белән Уфадагы Оренбург мөселманнар дини идарәсенә барып, уңышлы имтихан биргән очракта, указлы мулла булып эшли алганнар. Буаның Нурия мәдрәсәсендә татарның күп кенә танылган дин әһелләре, мәдәният, мәгариф һәм фән эшлеклеләре укый. Болар арасында Зариф Бәшири, Шакир Мөхәммәдов, Камеретдин Салихов, Гомәр Толымбай, Бакый Халидов, Габдрахман Таһирҗанов, бертуган Ибраһим һәм Касыйм Биккуловлар, Фатыйх Мортазин, Шиһабетдин Әхмәров. Алар арасында шулай ук тарихчы, галим, педагог, татарның күренекле җәмәгать һәм дин эшлеклесе Һади Атласи да бар. Соңрак Һади Атласи әлеге мәдрәсәдә 1898 нче елдан 1903 нче елга кадәр үзе дә тарих фәне укыта. Монда ул мәдрәсәнең традицион кадими укыту системасын үзгәртергә тырыша һәм беренче фәнни-популяр хезмәтләрен яза, гыйльме хәят, астрономия фәне, һәм тарихы табигый, табигать гыйлеме тарихы. Хакимияткә большевиклар килгәч, Совет хөкүмәте 1920-1930 еллар дәвамында сәяси, икътисади, хокукый, административ юллар белән илдә дин әһелләрен юкка чыгаруга һәм мәчет мәдрәсәләрне ябуга ирешә. Буа мәдрәсәсе дә дәүләт кулына күчеп, Совет уку йортына әйләндерелә. Дин укыту адым-адым тыела бара. Шулай да 1929 елга кадәр дин дәресләренең мәдрәсәнең мәчетендә чикләнгән рәвештә укытылуы дәвам итә. 1930 елның 1 гыйнварында Буа мөселманнарының күп санлы каршылыгына карамастан, мәдрәсәнең мәчете дә ябыла. Манарасын кисү белән ул да гади совет мәктәбенә әйләндерелә. Шуны әйтергә кирәк, Татарстанның Идел аръягы зонасында бер генә дә гамәлдә эшләгән мәчет булмый. Мөселманнар дини гыйбадәтләрне үтәү өчен яшерен рәвештә билгеле бер өйләрдә, зиратларда җыелырга мәҗбүр була. Мәсәлән, бу йорт совет чорында гыйбадәтханә булып торган йортларның берсе. Буа мөселманнары мәдрәсә биналарын мәчетне кайтару артыннан күп тапкыр йөрсәләр дә, совет чорында уңышка ирешә алмыйлар. Бары тик 1996 елны Мөлеков Габделмәлик Гариф улының зур тырышлыгы белән Буа мәдрәсәсе биналары һәм аның мәчете кире мөселманнарга кайтарыла.
Тимир юлда эшләдем Олег абый. Миңа теш сөйли. Наным ди, әти ди, тиштә керде ди, янчык белән акча бирә, мәсет сал дип әйтә ди. Мин ничек мәсет салам инде ди. Сыңмы әйтәм сиңа? Аллаһ Тәгалә эшкәртә инде әйтәм, Аллаһ. Менә шулай җырып, анда бит үзең беләсең, иске мәчетләргә тутырганнар теге. Сельхозтехно әллә нәрсә, ниләр. Биш иске мәчетләр чистарттырып, менә шулай итеп бик тырышты инде. Киләләр, бәйләнәләр абыйга. Курыкмыйм мин сездән, ди. Мин 14 яшендә танкыга каршы торган, ди. Саламыз мәчет монда, барыбер Аллага шөкер, менә насыйп булды бит. Менә хәзер мәдрәсәсе дә бар, мәчет тә бар, менә әлхәмдәшкә. Шәкертләр укый, менә зур шатлык бит. Әй, җанын тәм биреп җирдә инде Аллага шөкер. Малик бабайның инде менә шул Әле ул вакытта аның исеме дә юк, бернәрсә юк, и ул тырышып җырды ачу мәсьәләсендә. Ачу мәсьәләсе. Авырлык белән дә булды, каршылыклар да булды инде анда. Каршылыклар байтак булдылар инде. Аларны җиңеп, шулай иттереп, рөхсәт алып, аннан соң инде шул төзелешкә тотынды инде. Габделмәлик хәзрәт тырышлыгы белән Буа мәдрәсәсе яңадан үз эшен 1997 елның 1 октябрендә үзенең тарихи биналарында рәсми рәвештә башлап җибәрә. Аның беренче ректоры итеп Мөлеков Әнсәр Котдус улы билгеләнә. Мәдрәсә эшчәнлеге башланган көннән үк барлык белем бирү таләпләренә туры килгән яңа мәдрәсә бинасы төзү күздә тотыла. 1999 елның гыйнварында Габделмалик хәзрәт Мөлеков изге эшендә һәрвакыт терәк һәм ярдәмче булган кызы Әлфия Амишева белән мәсьәләне күтәреп чыгалар, кирәкле документларны әзерлиләр. Диния нәзарәте һәм җирле хакимият ярдәмендә мәдрәсәнең яңа бинасын төзү мәсьәләсе хәл ителә, аны иске мәчет бинасы урынында төзү турында карар кылына. Татарстан Диния нәзарәте акча мәсьәләсен хәл итә. Яңа мәдрәсә бинасын төзү эшләре өч ел дәвам итә һәм 2002 нче елның икенче сентябрендә яңа мәдрәсә бинасын тантаналы ачу була. Яңа уку елы мәгариф эшчәнлегенең барлык таләпләренә туры килгән яңа мәдрәсә бинасында башлана. Яңа бина ике катлы мәчеттән һәм подвал бүлмәләре белән шулай ук ике катлы мәдрәсәдән тора. Бинаның төньяк өлешендә, җирдәге фундаментка таянып, өч яруслы, 27 метрлы түгәрәк манара күтәрелә. Бүгенге көндә Буа мәдрәсәсе үз эшчәнлеген уңышлы дәвам итә. Инде 1997 елдан бирле көндезге бүлектә 14, ә кичке бүлектә 6 чыгарылыш оештырылган. Мәдрәсәнең төп максаты төрле яшьтәгеләргә дини белем бирү, җәмгыятебезгә кирәкле әхлаклы, белемле яшь буын тәрбияләү, дини һәм дини булмаган оешмалар өчен квалификацияле белгечләр әзерләү. Мәдрәсә Татарстан Республикасы Мәгариф министрлыгының лицензиясе нигезендә эшли. Укытулар, Татарстан мөселманнары Диния нәзарәтенең әзерләнгән уку стандартлары нигезендә дүрт юнәлештә алып барыла. Көндезге бүлеккә 9нчы, 10нчы, 11нче сыйныфны тәмамлаган егетләр алына. Алар ике сменада укый. Уку түләүсез, өч ел дәвам итә. Тәмамлаучыларга имам-хатыйб, ислам дине фәннәре һәм гарәп теле укытучысы белгечлеге буенча диплом бирелә. 2008 елны ачылган кичке бүлеккә барлык теләүчеләр кабул ителә. Биредә ислам дине нигезләре, гарәп теле, әхлак укытыла. Укулар 1 октябрьдан май аена кадәр шимбә, якшәмбе көннәрендә төштән соң алып барыла. Читтән торып уку бүлегенә шулай ук барлык теләүчеләр кабул ителә. Укулар кышкы һәм язгы сессияләрдә алып барыла. Уку вакыты 4 ел. Әлеге бүлекләрне тәмамлаучыларга имам-хатыйб, ислам дине фәннәре укытучысы, хатын-кызларга исә ислам нигезләре укытучысы белгечлеге буенча диплом бирелә. Дүртенче юнәлеш мәчет каршындагы дини курслар. Монда дини белемен арттырырга, Коръәнне тирәнрәк үзләштерүчеләр атнага берничә тапкыр йөри. Бүгенге көндә мәдрәсәдә укыту эшчәнлеген 8 укытучы алып бара. Безнең Аллага шөкер, кичке бүлектәге иң күбесе укыган шәкертләребез. Алар инде бүгенге көндә э, авылларында имам вазифаларын башкаралар, муазин баш вазифаларын башкаралар һәм укытучылар. Хәтта үле үзләре укытып йөргән укытучылар да инде гыйлемнәрен арттырыр өчен Килеп безнең мәдрәсәдән алар гыйлемнәр алалар инде, өстәмә гыйлемнәр алып, тагын укыйлар. Шимбә, якшәмбе көннәрендә бик тулы Коръән хафизлар курслары бар, балалар өчен менә оештырылды хәзер. Бу эшләр мәдрәсә бинасында лагерьлар бик матур эшләп килде. Менә Рамазан аенда шул курслар, лагерьлар балаларыбызга әти-әниләр бик рәхмәтле. Аллаһу әкбәр! Мәдрәсәдә уку, яшәү һәм ял итү өчен бөтен шартлар тудырылган. Бөтен намазларны шәкертләр һәм укытучылар бергә кыла. Намаздан соң инде шулай ук бергә мәдрәсәнең ашханәсендә тукланырга була. Иганәчеләр ярдәмендә ашау, эчү бушлай. Уку йортында физик яктан чыныгу өчен дә шартлар тудырылган. Мәдрәсәнең спортзалында шәкертләр буш вакытларында өстәл теннисы уйный ала һәм тренажерларда төрле күнегүләр белән шөгыльләнә. Моннан тыш мәдрәсәдә һәрдаим дини бәйрәмнәр. Дини белемне күтәрү курслары, балалар өчен дини лагерьлар, бәйгеләр үткәрелә.
Алланың рәхмәте белән хәзерге Татарстаныбызда тугыз мәдрәсә бар һәм иң тарихка бай, иң данлыклы мәдрәсә ул Буа мәдрәсәсе һәм хәзерге көндә алар эшен бик матур итеп алып баралар. Ә, Тарихта да эшләре бик күп эшләнгән иде, Аллаһ Тәгалә киләчәктә дә аларга тагын күбрәк итеп эшләрен күрсәтеп, шәкертләрен укытырга насыйп итсен иде.
Бу елларда мәдрәсәдә укучылар арасында Мөнир Миннебаев, Волгоград өлкәсенең имам ахуны, Мөслим Кәримов, Буа шәһәренең бишенче мәхәллә мәчете имамы, мәдрәсә мөгаллиме, Фәрит Ибраһимов, Сызрань шәһәренең Озан мәчете имамы, Солтан Морадимов, Казан шәһәренең Рамазан мәчете имамы, Рәшит Маликов, Буа мәдрәсәсе директоры, Фәннүр Зәйнуллин, Казанның Фатиха мәчете имамы, Һәм Раил Сабитов, Кама Тамагы поселогы имамы. Буа мәдрәсәсе минем күңелемдә якты уйлар, якты фикерләр буларак истә калган. Буа мәдрәсәсе миңа төпле белемнәр бирде. Инде мәдрәсәне тәмамлап, Россия Ислам университетына кергәчтен дә миңа төпле белем алу сәбәпле бу университетта уку да җиңел булды. Инде мәдрәсәдәге гыйлемнәрем миңа тормышымны дәвам иткәндә дә, ярдәм итте. Буа мәдрәсәсендә укыган чорларда мин якын дусларымны очраттым. Хәзерге көндә дә очрашабыз, шушы якты истәлекләребезне уртаклашып утырабыз. Буа мәдрәсәсе коллективы киләчәккә зур өметләр белән яши. Эшчәнлеген киңәйтү максатында яңа мәдрәсә бинасы төзү планлаштырыла. Шулай ук мәдрәсә комплексында сакланып калган, революциягә кадәр салынган ике тарихи бинаны реставрацияләү күздә тотыла. Татар мәдрәсәләре 17-18 гасырда алар нинди дә булса зур шәһәрләрдә түгел, ә нәкъ менә кечкенә шәһәрләрдә, авылларда барлыкка килә башлаганнар. Буа мәдрәсәсе дә ул татар мәдәният өчен бик әһәмиятле мәдрәсә, чөнки инде моннан 210 ел элек барлыкка килеп, һәм инде ике гасырда анда кадрлар әзерләүгә үзенең өлешен керткән мәдрәсә, һичшиксез, ул бүген көндә аны торгызу, аны яңадан эшләтеп җибәрү һәм ул традицияләрне саклау һәм инде аның җирлегендә менә яңа мәдрәсә булдыру, ул бүгенге көндә бик мөһим.
Бүгенге көндә Буа мәдрәсәсе үзенең тарихи нигезенә таянып, татар милләтенең чын дини үзәкләренең берсе дигән исемен, данын кайтарып бара. Киләчәктә дә Буа мәдрәсәсе Аллаһ юлында милләтебезгә хезмәт итсен, диеп, мөселманнар Ходайдан ярдәм сорыйлар.